Bonjour, senhe. Coma vos portatz uèi? Vai ben, grand mercé. La carta, se vos plai. Vaquí, senhe.
Vai ben. Avètz de cambagion? Segur, senhe. Ne'n volètz? Se vos plai. Totun ten, senhe.
Vas prendre lo carri a Sincuro? Non, pas aquesser dini o manjadú. Bernado, te ven rejunhe? Non, es anat en cò de mei gent. Son malau?
Mon paire es malau. Es grèu?
Non, ni pau ni pron. Tant miès!
Anaràs pas o manjadú uèi? Vendràs en cò mieu.
Aquò vai, si es brave. Te tròbi a Sincuro. E ben, Nadino, que voles manjar? N'ai pas la carta. Ont es? Vaquí, madomaisèla.
Ai! De poulet! Vos agrada pas lo poulet? N'avèm de long au manjar duu, m'agrada mai lo vedèu. Garçon!
De vedèu per madumaisèla e de poulet per ieu. O plani, senhe, i a putges. De qué?
De vedèu o de poulet? De vedèu nimai de poulet. De trucha, n'i a encara? O, senhe, son fòrç bona. Nadina, tanben volètz una trucha? Vai ben per la trucha. Una trucha per madumaisèla e mai una trucha per ieu.
Bonjour, Simon! Vas au restaurant? Oh! Pòdi t'acompanhar? Se vòles. As fòrça fam, de segur. Oh! Mai perqué dises aquò? As pas dejunar dur, aqueth matin? Si. Belèu per çò que ton fraire es arribat aqueth matin. Oh! E quò es son ami? Diable Mariso, devenies tu coma de costumo, es pèu negre? Es alarmado, qué? Oh! Un deis amis de Pèire, oh! E un companh sieu? Ieu m'agradon fòrça lei soldats, de mai, es belas. Belas? Aquò es possible? Me lo presentaràs, qué? Se vòles, mai vaquí lo restaurant. Un tren.
Perqué dinés au restaurant uèi tu tanben?
E perqué uèi te dinés pas au manjador tu tanpòu?
Perqué dimar es jour de faiòu e mai de vedèu. T'agradon pas a tu lei faiòu ni mai lo vedèu? E ben a ieu tanpòu. Tè!
Mièjor acabo de picar. Anan en vila, Aquí as una bòn ostalarié, la conoissi ben. Se i fasiá mièjor. Vai ben, anem.
Tè, ai patges de sau. Es aquí, a costat de Mongò. Porge-me-la, se te plai. Lo pei es pron bon. Ò, si au mièse aicí qu'au refectòri. Faudrà donar aquela dreisson eis amis. Garçon! Qué i a per dessert? De glacé, de pastissarié, de fruits au seigne. Fòrça ben!
Un glacé au chocolat per la dòna, un arrange per ieu. E tu, Tonieta, qué vòles?
Preferissi mai pren una coque. Fòrça ben!
Un glacé au chocolat, un arrange e una coque.
Que voles beure? De blanquet per nosautre e de la per la pichona.
Ò un momenton, senhe, que demandarai en cosina.
Bon vèspre, Rena. Bon vèspre, dòna. Excusas-me si eu tardie, rèsti pron luènh. Demores a l'avenguda de Frederic Mistral, qué? Ò, au 55. Ò, conoissi aquel avengudo. E tei parents, coma se pòrtan? Se pòrtan com un rò, grand merci. A se totè, Renat. Pau, arribo tot d'un temps. Pau, ton ami Renat es arribat! Bon vèspre, Renat. Bon vèspre, Pau.
Anuèi aurem un sopar bon.
Qué i a per començar? De soupa de pei, de carn salado, de ensalado nissardo, de ratatouille. Basta!
Ambé tota cogna pum! Qué vòles per beure?
De vin rouge se n'avès.
De segur, assetas-vos.
Garçon! Un bouillabaisse se vos plai. Vau esperar mièja ora de temps. Adun prendrem la costèlo de vedèu de la carto que si entardie. O plani, senhi, i a plugés. Portas-nos un pèi bon? Un momenton, senhi, que demandarai en cosino. M'agrado pas trò lo pèi. I a de chulho e de pintadon. Va ben, de pintadon per ma filho e uno chulho per ieu. Es agradiu de sopar dens un ostalarie bòno, qué? Sopan aicí per amor qu'es ton aniversari e lo mieu tanben. Tu, as quinze ans e ieu. E tu, papa?
Ieu, n'ai cinquanta. Me cromparàs quauquarren? Ò ben, de vèspre. Que sies brave, papa! E ça n'avián au cinéma? Segur!
A nuet!